Ɛnnɛ nso yɛsan de ahyia mu bio. David Adobwate na ɔte ne nka yi. Adesua a yegu so a yɛresua yɛ ɔkwan a Akanfoɔ fa so nya wɔn din. Ɔkwan a Akanfoɔ fa so nya wɔn din. Yɛadi kan ahwɛ ɔkwan a ɛyɛ kra din ɛna ɔkwan a ɛyɛ nna bɔne din. Saa ɔkwan wei onipa bi fa so tumi nya ne din firi mu. Na ɛnnɛ yɛreba abɛhwɛ Ɔkwan baako bio a ɛno no ne abosomdi. Yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a wɔn din a ɛdeda wɔn so ɛnam abosom so na wɔnyaa saa din no. Adɛn ntia? Ɛfiri sɛ kane tete no na Akanfoɔ yɛ nananom, wɔn gyidie a wɔwɔ wɔ abosom mu no na ɛso yie pa ara. Ɛno nti aberɛ ne aberɛ biara wɔne wɔn abosom di nsawɔsoɔ, titiriw ne deɛ wɔpɛ ba Wɔkɔ abosom hɔ kɔgye ba. Titiriw no deɛ wɔpɛ akwantuo bi. Wɔkɔ abosom hɔ kɔgye akwantuo. Ɛno mpo sɛ obi bɛfiri afuo dɔ ase a, wɔkɔ abosom hɔ. Obi ba rekɔ awareɛ a, wɔkɔ abosom hɔ. Enti na wɔgye abosom di yie. Ɛno nti sɛ awofoɔ bi nkyinkyin pɛ ba brɛ na sɛ ɔnya bi a, ɔde ɔni kyerɛ abosom so. Nti abosom no ma ne ba a, Bosom no ankasa tumi hyɛ wɔn sɛ wɔmfa bosom no din to abɔfra no so na wɔde ato no wanyin na abɛyɛ ne din prɛko pɛ. Ebi nso wɔ hɔ a, ɛnam maame, awofoɔ no, papa ne ne yere sɛ wɔabrɛ ɔba ho nti, ɛno nti ahyɛ wɔn ma, ɛno nti wɔfi wɔn pɛ mu ankasa de abɔfra no to bosom no. Wɔde bosom no din to abɔfra no so. Ɛna ebio, Awofoɔ bi wɔ hɔ nso a wɔgye nsuo di. Nti obi wɔ hɔ a, wɔtumi kɔ nsuo ho kɔka ne haw kyerɛ no. Obi tumi kɔ nsuo ho sɛ ɔrekɔsa nsuo na ɔkɔka ne problem anaa ne haw bi a ɛda ne so kyerɛ. Obi wɔ hɔ a na ɔpɛ ba, nti ɔkɔ ne nsuo no di nkɔmmɔ sɛ nsuo mede nsa rebrɛ wo, mede nkosua rebrɛ wo, na ɔde nneɛma bi akeka ho. Nti ɔde ma nsuo no pɛ. Saa bosome no mu, wɔfa afuo pɛ. Ɔgye di sɛ nsuo no na ama ne ba. na ɔde saa nsuo no bi ato ne ba so. Ɛno nti yɛtumi kɔnya afra, yɛtumi kɔnya kune a yɛ bosom di, yɛtumi kɔnya dudu, yɛtumi kɔnya kobi, yɛtumi kɔnya pra. Yeinom yɛ nsuo ne abosom din a awofoɔ bi de wɔn ho to so. Ɛno nti wɔde atoto wɔn mma di. Ɛno nti sɛ wowɔ ha na saa edin yi bi da wo so a, ta no. Kune, Kobi, Afrap, Tutu, Ofiri ne deɛ ɛkeka ho no, bisa aseɛ na wo maame, wo papa nkyerɛ wo. Ɛba no saa a, wobɛtumi asi gyinaeɛ yie wɔ w'abrabɔ mu. Yɛbɛtoa so ahwɛ deɛ ɛdi hɔ bio. Meda wo ase.